manjalima kapfupi ndo rubasa e, eh, takaberekwa tiri mhuri inokwana kuita yo five e, ini kapfupi ndiri wechipiri e, eh, sorry tiripo four mm, ine ndawaidziridza ndeuku tiripo four vakomana three musikana one mm. mm, matangiro atingatanga zvakaita mm. ndi munhu aifarira zveart kubva ndiri kuchiri kuchikoro kunakirwa kunakidzwa kuti a ah, toita madhirama pachikoro taitoita madhirama yayo zvekuita zvepachikoro zvezvo zvichienda kumacompetitions chingoita zvekunakidzwa tabva ipapo ah, ndazotofambei basa rapera kwandataura kunzi kumara ndobva tanogara mabvuku zvenguva dikidiki parazvanga zvazoroja kuno kwekwe abereki saka ndopata kusangana nevamwe vachiita se vachiita mutambo vari muno munzvimbo yepwe taita ita tiri kumapuranga puranga maraini mo uchingoita zvemaraini zvekuti vanhu vanongoungana vachiona vachinakidzwa vachiseka ndopata zvokuti ah, kusi tikangoenda mutauni pane uye uyo anoita zvekukwira waya waya wasu Rese vatamukumbira kuti atipore chika wapedza wotorese titira muchigombo. Mm, saka tanguti ah chirova rova chirova rova chirova rova. Then apa ndipo ndatakuzoona kuti ah tamutano kuti inge zvinotombonesa mari wane masenzi kuti unotese ungase kurera munhu achipoona nekuda kwake uno ah, vanakidza drama ukandawo masirivha vanakidza drama ukanda sirivha maona ma tinosipeta mwe eh, ndipo tanga taona inge tinokwanisa kurarama nazvo mbichana mbichana zvichidaro ndo pakazoti tiri munafirst muya eh, pakazova vanonzi first producer westreet theatre daniel maposa mm, akauya na act yenyu tadita noikana patv todai dai dai dai dai ah, ndinazvavatotaura zvinhu zvakanaka tiri nechiwo chotobuda patv kuti akomana kuti tichazobudawo patv here ndatatimboenda kuset tv tichisvika taona vakuru vanga but ndofana age yanga tiri yacho eh, zvanga sikakwanisi kuti tiite drama full drama sekuti sezoitwa nana ngoma green gona nani kana mtiro vafanzana nana parafini

before you withdraw your words amai muri kwenyema imi amai shuwa shuwa nemwoyo wese ife ndingati zvekuimba zvinhu futi zvakagara zvingori manditi ah kunyamuburitsa ndikamboti masongs ndaifarira musambo wetraditional saka pataita madrama paya patiri muna festi paya takatomboenda kubudiriro kunogadzirwa marimba tinoti muna kumasimbi grenora

pamba tine marimba music yedu tanga lead yachenga tine marimba eh, ne rhythm yacho marimba then bass eh, because eh, ndaionawo mapusiyana pane mufesi anonzi saniseko yakashaya mufesi yekumabvuku yainzi tashinga mari pakuru ndokwanza chiti akazoshayika mufesi wake akazoshayika Eh, ndo kwandaiona kuti ndaiwira onai so so so so so tazotora malead pasaridhi rechi tasiya marimba asi shungu dzangu dzanziri pamarimba traditional music eh. pazafika namzati first album cheche eh, yanzi uno- unotorawo kubva kune vamwe makainzwa first album unotonzwa kuti song iyi inoenderana nesu- nesong yakati yekukanga waya iyo. Eh, pakunzi unoga- kafufa kugara kuborodhero pepe mashoko evanhu aikuti kafufa kugara kuborodhero nezvavakanzwa nemashoko ainyeba ekutenderera eh, asingazikanei saka inani hapakwanisi kuti udere kuti nyika yese idere kuti aiwa handigare kuborodero inoda kuti ubuditswa nepandikutaura ipapa eh. eh, kuti aiwa inyaya yakatenderera pandakahwina that album yesu mm, patakahwina yenzi chio best video best song pakatendera mashoko iyayo nyika yese asi pasinga pachingoti pedzei ndakaita show nasliza ndofunga kubotswana ndiri first person ndakatanga kuiridza nasliza muno bcause ndakuenda kubotswana chinotsvaga kuti ndoita madrama pano ndipo takasangana naye ndobva azouya muno patana mashows naye ndichibva toprogram imwe inendete yemudombo yemanyoka chichichichi ndipo ndakatenga imwe mota so bhasara chebhruzo eh, saka vanhu vaingoti andiyo ah, yapuwa Ndakapuwa imba. Ah, ndine chandakapuwa paumakuina payo. Hapana chandakapuwa. Eh, saka kuEpworth eh ndiriko. Ende handibvi. Chinonetsa kuti handibvi kuno. Ndoo nzvimbo yandakakurira. Ndoo nzvimbo yandinoda. Kana ndikaita imba kupi wena kupi wandaita imba. Iko kwamundoonewo. Ini ndiri murimu wemuno muno because ndo mandine ndofanira kugara pane vanhu because ndo mandakakurira mune vanhu ndikazotiza vanhu sei ini ava- ndakakurira mune vanhu imomo zvikadhakwa zvika ndakudzoka ndodzoka muvanhu imomo saka rega ndirambe ndiri mune vanhu ndorizini why zvimwe ndinazvo zvekuti handingakwanisa kushambadzira pamhepo Eh, vanozviziva vanotoziva kuti o pane chakati pane chakati asi mwepo edha handibvi kusvika vandidzinga eh vanokwanisa kudzinga vacho eh vanozonzira ah, pamuri apa pamwakanya wakapasiri pa road zvino kuitika izvozvo kasi handibvi
ah, mabasa akapfupi inini kwandiri ndinomatenda uyezve ndinomakudza ende uyezve iyewo munhu akanaka ende munhu ane rudo nechi necommunity yake anotombotrayo kuita se kusimudzirawo vamwe vechidiki especially munyaya dzemimhanzi dzemadrama nezvimwewo zvakangosiyana siyana anokwanisa vangaita se anotraya kutombosimudzira simudzirawo kabvu munhu anogorera zvaanomiidzingeri anoridza saka fambira nyaya dzachona akasununguka kanondibata bata kana kakateerera ndiri mumba mavo kapfupi munhu akasununguka munhu anobatsira vanhu zvikuru kwazvo even nyange ukada kundobatsirwa naye mune zvounoitwa zvemadhirama zvemusic munhu anokwanisa kubatsira munhu ari free okay e nyaya ndakaondokuendekanoyauya yonzi apoatata mp zvatokuda ndiri kukambani kwangu anongoita zvefodyo eh. ndakatoona chiratidzo namadam boss kunzi akukundisa ah, kuti mp ah, mp chirudzii handitombozizivi saka kuti uzodza munhu zvinhu ndozvaitika nda akupfika pfumi zvazvara mumafoni mese kana foni mangu zvakatosvika ndikatoshemisika nazo ah kupfu mp asi vanhu vakatanga kufara vachipembera chipembera zvekuti dai zvazviti zvekwadi ndaiwina ah, ndaiwina vazhinji zvandioti patatanga music cheche Vanofungidza kuti music yakatangira pana Mainga. Pana Mainga arifunga yanga album ichi 5 or 6 kasikakanganisa. Kune mamwe ari mumashure. Then Mainga ndiyo yakazongoita sekuzikamwa. eh, kuti ah, nekapfupa anombo anombosanganisa nechi nemusic eh, dzine pfungwa dzandakanokanda kuti ah, ndikadai eh, tine zvimwe vamwe vatofarira mune zvidhakwa vamwe mune vamwe vasingadhakwe eh, kozi tikazoenda mupawa tinoridzire chii tikanoita drama here throughout kubva kuseni svika manheru kusvika kwaedza kwaedza manheru svika kwaedza madrama vanhu vanorara saka vatozi ah pane stera yaita mukuru safirio matsikati mm, was a musician achiita futi comedy saka ndofunga ndo mukazvitarisa ndokwandinonoita nhongeredzwa ikoko eh, bcozi infact ndozvaari kana mukaona kapfupi wacho kana aripo eh, unotoona kuti pachisafiro safiriwa eh, zvinhu kazhinji kacho ndakaona sekuti music music kana madrama acho zvinogona kunonoka kutambirwa Eh, hanga kuti one album boom waenda vanhu vanetsa kunzi vanzwisise eh, mizi uchiita zvimborovera madhirama uchiita zvimborovera asi mwari wekudenga haashaiwa nezuva rekuti ah, mwana wangu anenge akuwawa vanhu vangomuziva ndoona sekudaro eh, kana ndopedzi paine lack of marketing maybe because zikatora masongs achiti kamaridza ona kuti ah, songo ndiyarini Ita yori kumaseri kwa mainga apo zona funga ndatangira pana mainga. Izvo kune mamwe ari kumashure ari kumashure. Ari kwa zvekuti tikona zwa Roma remix time time. Mm, ndingati takaparadzana. Eh marabho akatongopinda mu mu art yangu ini. Inonzi kapfupi kapfupi chichi wati wati. Tati kumutora uko ta yakatibata tese eh. saka ndonge toshanda shanda tashanda shanda eh, akazoona kuti a ah, ini ndakura mukuru rege ndese ndi munhu mira ndakadai aiwa zvita tese hazvina kuipa asi tinoshandidzana ndokuonana mm, munhu akutotiwo akumhanyawo nendima yake mm, zvino zvinhu zvinotenda eh, mwari kana achitendera marongero ake handingatonge ini asi ndokumbira kuti mwari andisvitse pane pfungwa dzake iye dzekuti chipuka changu ichi ndichasvisa pakati nekuti ndikafungidza ndichasvika pakati because hazviiti nekuti pandakasvika ndakasikambofungira ndichasvikapo saka ndokurudzira veruzhinji vandisvitse vanonochingudza kundisvitsa varipo vanotibatsira chaipo varipo vakatarisa eh, vanondisvitsa pavanondisvitsa wapiwa pawana mwari mwari undisvitsawo pa pandinosvika ipapo chishuviro changu chinogona chiri mukati hachibude iko zvino nditaure asi nyadenga ndichinamata kuti mwari we pamakandibvisa paya mundichisvitsa ndinonzwa kufara kana paine umwe mukana kuti mundisvitse ipapo ndokutendai mwari mundisvitse futi chi ipapo asi ndotarisira zvikuru zvihombe pakurarama kuti mhuri irarame